Thank you.
Merci Ruth fir déi léif Intro a Merci alleguerten, dass der haut den Owend komm sidd op déi zweet Konferenz, déi dann am Kontext vun eiser Crowdfunding-Campagne ronderëm dem Kutter säin Champion stattfënnt. No der éischter Konferenz vum Här Frank Wilhelm am Juni ass dat heiten dann Déi zweet, vläit war déi eng oder aner Persoun och derbäi bei der éischter Konferenz vum Här Wilhelm, an a sengem Virtrag virun allem déi zwee Championen, also op enger Säit, op enger Säit den Nicolas Frantz, de Modell vum Tableau vum Kutter, behandelt huet, an och de Gewënner vum Tour de France 1927 an 1928, an och de Gewënner vum dat eben de Kutter deen anere Champion, hien dann de Champion an der Molerei. Woudomat ech mech dann haut den Owend gare befaassen, ass méi de Fokus op de Kënschtler selwer, vläit manner op de Modell. Do géing ech engersäits gare probéieren ze weisen, wat dann de Konscht, déi konschthistoresch Bedeitung ass vun deem Tableau fir eis lëtzebuergesch Konschtgeschicht. an op där anerer Säit awer och dann et situéieren am Kutter sengem Gesamtwierk an awer och kucken, wat dësen Tableau fir eis Sammlung hei spezifesch am Nationalmusée bedeit a firwat et ebe sou wichteg ass, fir en an eise Sammlungen opzehuelen. Éier ech mech dëse Froen da widmen, géing ech awer mol fir d'éischt bësse méi genau drop agoen, wien de Joseph Kutter iwwerhaapt war. Hei zu Lëtzebuerg ass hie wuel ee vun deene bekanntesten Artisten aus dem zwanzegste Joerhonnert iwwerhaapt a gëllt als Haaptvertrieder vum Expressionismus hei am Land. Ech mengen, iwwer keen aneren Artist gouf hei zu Lëtzebuerg iwwer déi lescht bal honnert Joer esou vill geschriwwen, wéi iwwer de Kutter. Wann ee sech d'Rezeptiounsgeschicht vum Kutter ukuckt, stieche verschidde Figuren aus der Lëtzebuerger Konschtgeschicht eraus, déi maassgeeblech dozou bäigedro hunn, datt dem Kutter säi Wierk esou gutt opgeschafft ass an no sengem Doud 1941 och zu esou vill Unerkennung hei zu Lëtzebuerg fonnt huet. Ervirzehiewen ass hei virun allem dann och de Joseph-Emile Müller, den éischten Zoustännege fir de Service d'éducation esthétique an dono och Conservateur vum Service Beaux-Arts am deemolege Musée de l'État, also den haitegen Nationalmusée, deen ee vun de gréisste Verfechter an och Ënnerstëtzer vum Kutter och schonn zu senge Liefzäite war. Hien huet déi éischt Monographie 1945 iwwer de Kutter geschriwwen a bis an d'Achtzeger Jore weider dräi Monographien iwwer de Kutter erausbruecht. Dat wuel wichtegst a komplettste Wierk an der Literatur iwwer de Kutter ass awer definitiv deen immens komplette Catalogue raisonné, deen 1994 an enger éischter Versioun an 2008 an enger zweeter Oplag bei Éditions Saint-Paul erauskomm ass. a vum Jean-Luc Holtz, och e fréiere Conservateur vun der Section Beaux-Arts, mee virun allem och vum Edmond Thill, dem eemolege Chef du Service éducatif hei am Musée, verfaasst ginn ass. Dëst sinn natierlech just e puer Nimm an et ginn nach ganz vill anerer, mee wéi mer wäerte gesinn, kommen déi heiten Nimm ebe besonnesch oft vir, wann ee sech mam Kutter an och mam Champion beschäftegt. Och wann ech mer sécher sinn, datt déi allermeeschten, déi haut den Owend hei sinn, wuel mam Kutter sengem Wierk vertraut sinn, ass et meng ech ganz hëllefräich, fir den Artist anhand vu senger Biographie bësse besser situéieren ze kënnen an e kuerzen Iwwerbléck och ze gi vu senger artistescher Karriär. Wichteg vun Ufank un ze betounen ass och, datt de Kutter e Kënschtler aus der Tëschekrichszäit war, wat hien natierlech souwuel a sengem Liewen, mee awer och a senger Karriär als Artist hei zu Lëtzebuerg ganz staark markéiert huet. Dee gewëssenen Hang zur Melancholie, deen een ëmmer erëm a senge Wierker erëmfënnt an deem en och ëmmer erëm zougeschriwwe gëtt, Léisst sech natierlech och u sengem Charakter verston, mee sécherlech och un där ganz schwéirer Zäit an där en gelieft huet an och als Artist geschafft huet. De Kutter ass also, de Joseph Kutter ass den 12 Dezember 1894 zu Lëtzebuerg op d'Welt komm, als Jong vum Paul Kutter an dem Clara Geissen. Säi Papp war Fotograf an hat säin Atelier ganz no hei vum Fëschmaart, nämlech direkt hei hannert eis am Haus Nummer 6 an der Rue Wiltheim, also direkt jo hannert dem Fëschmaart, wou d'Famill gelieft huet a wat also dem Kutter säin Heemechtshaus war. Den Afloss vum Papp, deen, an och dee vu sengem ale, méi ale Brudder, dem Edouard Kutter, déi allen zwee Fotografe waren, hunn e wichtegen Afloss op de Kutter gehat, op deen ech spéider nach méi genau wäert agoen. Mam Wonsch, fir Moler ze ginn, ass de jonke Kutter dunn ab 1911 an d'Handwierkerschoul hei zu Lëtzebuerg an dunn op d'Kunstgewerbeschule zu Stroossbuerg an zu München studéiere gaang. Dono schreift hie sech op der Kunstakademie zu München an, wou hien awer nëmme kuerz bleift an awer weiderhin nach bis 1924 zu Münche lieft. Während deene siwe Joer, wou de Kutter zu Münche wunnt, léiert hien och déi zwee grouss Aflëss kennen, déi hien während senger artistescher Karriär ëmmer wäerte erëm begleeden a säin artistesche Werdegang staark beaflossen. Dat ass dann engersäits déi franséisch Molerei mam Paul Cézanne, deen natierlech ee vun den Haaptfigure schlechthin vun der moderner Molerei ass, an och den däitschen Expressionismus, deen awer, muss ee soen, an engem Land wéi, oder an engem Bundesstaat wéi Bayern deemools, zu München, nach relativ moderat war. Dës Aflëss erkennt een natierlech dann och an de Wierker, wéi mer se hei gesinn. Ech muss soen, jo, Dir kënnt Iech d'Wierker och a Realitéit ukucken. Viller hänken an eise permanenten Expoe. Leider gesäit een, d'Faarwe kommen net gutt eraus, respektiv se sinn nach vill méi staark wéi a Wierklechkeet. Hei gesäit een also déi Aflëss vun deene genannte Kënschtler an et kann een déi Wierker, déi en an där Zäit zu München produzéiert, beschreiwen als ee relativ nach moderat expressionistesch Biller an Zeechnungen, wou ebe virun allem déi Iddi vun der Faarf a vun der Kompositioun eng ganz grouss Roll spillt. 1924 kënnt en dann op Lëtzebuerg zeréck, wou en och wäert bis zu sengem Liewensenn bleiwen, natierlech mat der Exceptioun vu senge sëllege Reesen, déi en nach duerch Europa mécht. Wéi de Kutter selwer an engem Interview vun 1934 an der Wochenschrift A bis Z seet, ass hien iwwerzeegt, datt hie réit mat sengem Retour op Lëtzebuerg wierklech zu sech selwer als Artist fonnt huet. Sou schreift hien, Ich bin überzeugt, dass ich erst von diesem Augenblick an mich persönlich entwickelt habe, well ich so ganz auf mich selbst angewiesen war. Ab 1924 stellt hien dann nieft München och nach hei zu Lëtzebuerg aus, an dat virun allem um alljärlechen Salon du Cercle artistique. hei zu Lëtzebuerg, wou seng Nuen, wéi mer se och hei gesinn, op vill Onverständnis op Säite vum Lëtzebuerger Public an der Lëtzebuerger Press treffen. Fir mat de konservativen Usiichte vun deem genannte Salon du Cercle Artistique ze briechen an och mat deem Akademismus vum 19. Joerhonnert, deen dëse vertrëtt, Grënnt de Kutter schliisslech 1927 zesumme mat enger Rei weidere Kënschtler, dorënner zum Beispill och den Nico Klopp, den Auguste Remo oder och den Hary Rabinger, déi sougenannte lëtzebuergesch Secessioun, déi bis 1930 aktiv ass. An de kommende Jore stellt de Kutter ënner anerem zu München, zu Berlin, zu Paräis, zu Bréissel an zu Antwerpen aus, wou hien am Géigensaz zu Lëtzebuerg bei den internationale Kritiker op ganz vill Verständnis an Appreciatioun trëfft. 1936 ass et dann endlech esouwäit, datt hien och a sengem eegenen Heemechtsland op d'Unerkennung trefft, op déi e sou laang huet misse waarden. Hie kritt den offizielle Staatsoptrag, fir op der Ausstellung, Weltausstellung zu Paräis vun 1937, de Lëtzebuerger Pavillon ze bespillen. An dësem Kontext stinn dann déi ganz bekannte grouss Biller, déi zwou Usiichten, eng Kéier vun der Stad Lëtzebuerg a vu Klierf, déi och ganz laang, déi sech hei an eiser Sammlung befannen a ganz laang an der sougenannte Kuttersäll um zweete Stack vum Musée hei ausgestallt waren. Et ass och wärend dëser Zäit, ab ongeféier 1934, wou de Kutter déi éischt Unzeeche vu senger mysteriéiser Krankheet erlieft, déi d'Doktere weder wierklech deite kënnen, nach heele kënnen, an ënner där hien och bis zum Enn vu sengem Liewe wäert leiden. Nodeems sech säin Zoustand dann Enn vun den Drécherjoren ëmmer méi verschlechtert, stierft de Kutter schliisslech 1941 am Alter vu just 46 Joer un engem Hiereschlag. Wéi ee mengen ech relativ séier an dëser Kuerzfaassung vu sengem Liewen a senger Carrière eraushéiere kann, hat de Kutter keen einfache Wee fir hei zu Lëtzebuerg mat senger Konscht unerkannt ze ginn. An deem Sënn ass et awer och hëllefräich fir de Kontext vun der moderner Konscht hei zu Lëtzebuerg an der Tëschekrichszäit, also an den zwanzeger, drécher Joren, wou och de Champion, op dee mer dann och gläich ze schwätze wäerte kommen, entstanen ass, besser ze verstoen. Dat ländlecht Lëtzebuerg war och deemools keng Grousstad, et hat keng Konschakademie a gewise gouf déi aktuellste Konschproduktioun virun allem am Kader vun deem eeben schonn erwäänte Salon du Cercle Artistique. D'Tendenze vun de lokale Kënschtler, déi hei ausgestallt hunn, ware meeschtens realistesch, och ëm deem nonzéngt Joerhonnert Akademismus relativ konform, deelweis hate se impressionistesch Zich. mee se waren elo net wierklech uneckend oder se hunn beim Public iergendwéi zu grousser Kontroversitéit gesuergt. Aflëss vu baussen, vun deem wat eben am Ausland u Konscht produzéiert ginn ass, waren zu Lëtzebuerg net, wéi dat haut de Fall ass, net wierklech present. Et ass eréischt nom Zweete Weltkrich, datt déi modern Konscht och wierklech zu Lëtzebuerg ukomm ass an esou lues a lues hire Wee fonnt huet duerch eben och dat reegelméisseg Organiséiere vun Expoe vu moderner Konscht, och mat villen auslännesche Kënschtler, virun allem franséische Kënschtler. An deem virdru schonn ernimmten Interview vun 1934 bréngt de Kutter selwer des Haltung zu der moderner Konscht deemools zu Lëtzebuerg zimmlech gutt op de Punkt. Op d'Umierkung hin, datt de Kontakt mam Lëtzebuenger Public fir hie jo éischter e schwierege gewiescht wier, äntwert de Kutter,

No dësem klengen Ausschweif dann an déi allgemeng Haltung vun der Lëtzebuerger, vun dem Lëtzebuerger Public an der Lëtzebuerger Gesellschaft an den 1930er Jore par rapport zu der moderner Konscht, géing ech dann elo endlech dann och op dat Haaptuleies vun haut den Owend, nämlech dem Champion, ze schwätze kommen. De Champion ass wéi gesot 1932 entstanen a wéi schonn uganks gesot ass de bekannte Lëtzebuerger Vëlosfuerer, den Nicolas Frantz, dem Kutter säi Modell heifir gewiescht. Hien huet 2728 den Tour de France gewonn a wéi aus dem Katalog Raisonner iwwer de Kënschtler erausgeet, ass den éischte Kontakt wuel, duerch der Kënscht, duerch de Kënschtler entstanen, respektiv de Kënschtler ass op de Vëlosfuerer duergaangen an huet e gefrot fir a säin Atelier poséieren ze kommen. Weider Informatiounen par rapport zu dëser Begéinung an wéi et dozou komm ass konnt ech leider net rausfannen. Mee wéi de Fränk Wilhelm awer schonn an der viregter Konferenz ugedeit huet, am Juni kinnt et eventuell méiglech sinn, datt de Kontakt duerch ee vun de Bridder vum Kutter, de Bernard Kutter, deen och mol Fotoe vum Frantz gemaach huet, wou mer also Preuven hunn, datt do Fotoe vum Bernard Kutter sinn, datt et eventuell kinnt doduerch dee Kontakt zustane komm sinn. Mee dat bleift awer natierlech just eng Hypothees. Wann een dem Kutter säin Tableau nieft e puer Fotoe vum Frantz aus der Zäit setzt, erkennt een däitlech, datt de Kënschtler säi Modell net einfach esou der Realitéit no portraitéiert huet. De Géigendeel ass de Fall, de Champion huet nämlech ganz aner kierperlech Proportiounen an och relativ aner Gesiichtszich. Mee och wann ee vläicht op den éischte Bléck, a souguer vläicht och nach op den zweete Bléck, d'Ressemblance mam Frans net direkt erkennt, erkennt een trotzdeem séier, wat dësen Tableau soll duerstellen. Duerch seng Tenue an de Vëlo am Hannergrond bleift keen Zweifel, dass et sech hei ëm e Sportler handelt, ëm ee Cyclist. Seng Medail am Tricolore an déi kleng dräi Blummen, déi en an der lénker Hand hält, deiten dann och drop hin, datt et ee Sportler ass, deen eng Victoire hannert sech huet. Seng Pose ass eng ganz decisiv, e steet fest mat sengen ugewénkelte Been um Buedem an huet seng riets Hand ganz determinéiert an der Taille. Mee wéi mer op den anere Fotoen direkt hannendru gesi vum Frantz, ass dat och eng Pose, déi vun dësem Champion gären ageholl ginn ass a vun deem wou vill Fotoen sou existéieren. Dem Cutter sengem Champion säi ganze Kierper protzt nëmme sou vu Muskelen, déi duerch déi schmuel Taille vum Cyclist nach vill méi prononcéiert ginn. Wann ee sech säi Gesiicht ukuckt, mam liicht ugespëtztenen an zougespëtztene Mond, kinnt ee bal mengen, datt de Cyclist d'Loft unhält, wouduerch säi breet Broschtkuerf nach vill méi zur Geltung géing kommen. De Bléck léisst net vill Emotiounen erkennen, sou sinn d'Aen nëmmen duerch e puer blo a schwaarz Strécher ugedeit. Wat natierlech am Gesiicht och opfält ass déi ganz dominant a grouss Nues, déi duerch dee staarke Schied, deen op se fält, kloer vum Rescht vum Gesiicht, dee méi an e bësse méi beigen, helle Brongtéin gehal ass, staark erausstécht. Allgemeng ass d'Gesiicht an och de Rescht vum Kierper immens geometresch opgebaut. Et léisst een un dem Cézanne säi berüümte Sproch denken, de Saz denken, Tout dans la nature se modèle selon la sphère, le cône et le cylindre. Och wann de Kutter mam Cézanne sengem theoreteschen Denke warscheinlech vertraut war, sou huet hien awer Keng konschttheoretesch Iwwerleeunge per se, selwer gefouert oder niddergeschriwwen. Wéi de Joseph Emile Müller 1946 schreift, huet hien seng Biller vill méi avec tout son être et non seulement sa tête produzéiert. Dëst reflektéiert sech och an der immenser Wuchtegkeet, mat där de Kutter eis hei de Champion weist. Hannert dem renge Vëlo, deen een hannen am Hannergrond gesäit, wierkt d'Figur vum Cyclist immens monumental, wat jo da schliisslech och nees op de Sujet vum Champion an déi Iddi vun der Victoire zréckzeféieren ass.

Him no sinn et hei net just déi moleresch Qualitéite vun der Faarf a vun der Kompositioun, Qualitéiten, déi de Kutter an anere Biller oft, mengt ee méi, méi prioritär behandelt huet, déi den Artist an dësem Wierk interesséiert, mee et geet em ëm eppes méi Déiwes, eng Figur, déi ee Gefill ausdréckt an eng Iddi vermëttelt. Am Fall vum Champion ass et eben dat Gefill vun der Kraaft, vun der Stäerkt a vun der Victoire. Zu der Molweis, déi genau esou eng Wuchtegkeet an och eng Expressivitéit wéi d'Figur vum Champion selwer ausdréckt, dréit natierlech trotzdeem och déi Faarfgebung zu engem groussen Deel bäi, datt dat esou eng Wierkung huet. Déi staark rout Téin, déi d'Bild dominéieren, ginn op verschiddene Plazen an dat Brongt eriwwer an harmonéiere mat deem mat den Ockertéin, déi mer am ënneschte Bild, am ënneschten Deel vum Bild, gutt erkennen. Op anere Plazen awer wierkt dat Rout immens kräfteg a knalleg, sou zum Beispill op der, mengt ee well ze kleng gerotener, Kap um Kapp vum Champion, déi säi ganz strenge Mond Oder och déi rout Blumm a senger Hand. Den Hannergrond ass immens däischter, wouduerch natierlech déi kräfteg Faarwen nach vill méi erausstiechen an de Kutter de Champignon wierklech an den Avant-plan vu sengem Bild setzt. Déi rout Faarf gëtt och nach zousätzlech gestäerkt duerch dee staarke Komplementärkontrast mat deem grénge Rideau am Hannergrond, deen engem d'Idee gëtt, wéi wann de Champignon géing op enger Bün stoen. Och d'Beliichtung an d'Manéier, wéi d'Luucht scho bal dramatesch op de Champion fält, gëtt deem Ganzen e quasi theatralesche Charakter, deen eis un eng Inszenéierung denke léisst. Wat ee, fannen ech, och ka mat der Idee vun der Inszenéierun an direkt Korrelatioun setzen, ass déi gewëssen Ironie an och dee gewëssenen Humor, deen de Champion hei weist. Wéi eisen Direkter, den Här Michel Polfer, am Video zu der Crowdfunding-Campagne richteg ervirhieft, handelt sech hei absolut net ëm eng national Heldeverehrung. Ganz am Géigendeel ass d'Duerstellung vum Champion bal esou iwwerspëtzt, datt se zimlech karikaturistesch wierkt. Sou empfënnt een zum Beispill, datt déi Blummen, déi en esou viru sech hält, als zimlech onbeholleft a sou e staarke Mann mat esou vill Muskelen an dëser, an där klobeger Hand déi kleng dräi Blummen hält. An deem Sënn ass et och eng Eegeschaft, déi mécht, datt dësen Tableau am Verglach mat anere Figurentableaue vum Kutter ganz däitlech erausstécht. Humor ass nämlech en Attribut, dat een dem Kutter senge Mënschefiguren, wéi ech och nach spéider wäert e bësse méi genau drop agoen, net ëmmer esou ganz schnell zousprieche kann. 1932, am nämmlechte Joer wéi d'Wierk vum Champion dann entstanen ass, ass et och déi éischt Kéier direkt ausgestallt ginn. Et ass also fir d'éischt um Salon de l'Automobile zu Paräis ausgestallt ginn an dono um berüümte Salon d'automne och zu Paräis. A virun allem de Salon d'automne, deen eben als Zil hat, déi neiesten Tendenzen an der moderner Molerei ze weisen, war eng ganz wichteg Plattform, déi et Kënschtler wéi dem Kutter erlaabt huet, an enger Konschtmetropol wéi Paräis nieft groussen Nimm vun deemools och hir Wierker kënnen auszestellen. Nodeems de Kutter och schonn 1930 ganz positiv vun de franséische Konschtkritiker zu Paräis um Salon de Tom opgeholl ginn ass, huet och de Champion Gefale bei de franséische Kolleegen bei de franséische Kolleege fonnt an en ass positiv an der an der Press opgefall.

Dëst huet d'Bild dunn, wéi am Katalog Raisonner steet, 1959 un ee Lëtzebuerger Sammler weiderverkaf. Ob d'Bild dunn nach eng Kéier säi Proprietär hei zu Lëtzebuerg gewiesselt huet, bis datt et seng Plaz, seng aktuell Plaz bei sengen aktuelle Besëtzer fonnt huet, konnt ech leider net rausfannen. Mee eppes steet fest, eben datt déi aktuell Lëtzebuerger Famill dat Wierk gehéiert, de Musée den Tableau säit den drëss, pardon, säit den nonnescher Joren als laangjärege Prêt eben zur Verfügung stellt. Fir de Champion besser kënnen ze verstoen, muss een awer och a méi breede Kader vum Kutter sengem Gesamtwierk kënne situéieren. Als Marionnette géante, wéi de Paul Vierens den Tableau 1932 an der Press nennt, Wierkt den Kutter säi Gewënner absolut stach, iwwerhaapt net beweeglech oder séier, wéi een dat vun engem Champions-Vëlosfuerer géing erwaarden. Mee dëst ass net déi eenzeg Figur am Kutter sengem Wierk, déi esou marionettenaarteg Zich, géing ee bal soen, huet. Den Tableau reit sech nämlech an an ee ganzen Zyklus vu Figuren, déi an den Drécher Joren entstane sinn. An dëser Rei fënnt Dir nieft dem Champion dann och aner bekannte Wierker wéi de L'homme aux doigts coupés aus dem Joer 1930, den Athlète et sa femme, deen e Joer drop entstanen ass, d'Suzanne vun 1933 oder och nach de Pecheur, och aus dem Joer 1933. Dëst sinn natierlech just e puer vun dëse Wierker aus der kutter Serie vu grousse Mënschefiguren aus den Drécher Joren. Dobäi kommen natierlech nach ganz vill anerer, mee virun allem déi, déi beim Public relativ bekannt sinn, sinn natierlech och seng Klonen, déi oft als psychologesch Autoportraiten ugesi ginn a gedeit ginn an ebe vill méi nach eng däischter Konnotatioun hunn an eng grouss Melancholie an och eng gewëssen Trauer ausstralen. Souwuel d'Literatur wéi och de Kutter selwer hu seng Figuren als mat déi wichtegst Wierker a sengem Oeuvre ugesinn. Et ass hei, wou seng ganz perséinlech, seng authentesch an éierlech Molerei am beschten zum Ausdrock kënnt. Obwuel seng Wierker an hirer Aart a Weis oft ganz spontan opgedroe wierken, huet de Kutter immens laang u senge Biller geschafft, éier en sech domadder zefridde ginn huet an éier en se als fäerdeg emfonnt huet. Sou erkennt een och op ville Biller verschidden, op verschiddene Plazen Iwwermolungen, och beim Champion, déi vläicht drop hindeiten, dass sech ënnert der Molschicht, wéi mir se elo gesinn, während dem Entstehungsprozess vum Bild och vläicht nach eppes aneschters fonnt huet. Wéi de Kënschtler selwer zu sengem Percheur, deen en dann 1933 och an de Salon de Tongue ginn huet, seet, ass seng Molerei alles anescht wéi dem Zoufall iwwerlooss. Sou schreift hien, Der Eindruck, als seien meine Bilder sehr schnell entstanden, ist durchaus falsch.

Wat opfällt, wann een alleguerten des grouss Figuren niewtenee gesäit, ass genau esou, wéi ech et scho beim Champion virdrun ervirgehuewen hunn, déi grouss Monumentalitéit, mee och d'Immobilitéit vun den duergestallte Persounen. Se hunn eppes ganz Skulpturales u sech, se sinn oft virun ee ganz däischteren Hannergrond gesat, dee mécht, datt se dodraus wéi plastesch erausgeschnitzt oder erausgeformt bal wierken, wéi wann de Kënschtler hei géing wéi ee Sculpteur schaffen. De Joseph Emile Müller bemierkt richteg, datt de Kutter a senge grousse Figuren ëmmer erëm mat deem nämmlechte Formeschema virgeet. D'Charakteristike vun der Form, déi fir de Champion zoutreffen, treffe genausou fir de Pecheur an och fir de L'homme aux doigts coupés zou. Och d'Idee vum Poséieren kënnt a quasi all de Figurebiller aus den drécheger Joren erëm, meeschtens och am Portraitsformat. An de puer biographeschen Informatiounen, déi ech am Ufank vun dësem Virtrag ginn hunn, hunn ech och dann op de Beruff vum Kutter sengem. Huet gutt op seng Papp an och sengem Brudder als Fotograf opmierksam gemaach. An wéi vill Auteuren et eben och an der Literatur iwwer de Kutter ganz oft deiten an ervirhiewen, kann ee staark unhuelen, datt den datt de Kutter och ebe vun deem fotografesche Milieu staark beaflosst ginn ass, wat seng Konscht ugeet. Et huet een. Wann ee se, wann ee sech se ukuckt, huet een iewen d'Gefill se géinge poséieren, mee och wann, virun allem wann ee sech den Hannergrond ukuckt, wéi mer beim Champion gesot hunn, den, dee grénge Rideau, mengt een et géing een e Rideau erëmfannen, och an deenen anere Figuren, wat iewen un en deemolege Fotosatelier erënnert an doduerch iewe mam Papp oder mam Brudder. a Verbindung gesat ka sinn. Dat gesi mer beim Champion, mee deen nämlechen Androck huet een dann eben och, wéi mer hei gesinn, beim Suzanne oder beim L'homme aux toits coupés, déi och mat deene Blummevasen, déi nieft hinnen oder am Hannergrond stinn, e bëssen eppes vermëttele wéi wa se géinge bei engem Fotograf virun enger Lëns sëtzen. De Paul Fierens faasst an de Cahiers luxembourgeois vum Februar 1946 dem Kutter seng Figurebiller relativ treffend zesummen, De quoi est faite la personnalité de Joseph Kutter? De ceci vraisemblablement tout d'abord qu'il est un créateur de types,

Aflëss vun anere Kënschtler, virun allem och de franséischen, de flammänneschen an den däitschen Expressioniste ginn oft an der Receptioun zum Kutter senge grousse Figurentableaue betount. Wärend de Kënschtler an der franséischer Molerei dann éischter sech vläicht fir d'Faarwen interesséiert huet, ass et bei de flämesche Kënschtler virun allem d'Form, déi ee gréisseren Androck beim Kutter hannerlooss huet. Ee Kënschtler, deen an dësem Kontext ëmmer ëmmer erëm optaucht, ass dann de flämeschen Artist Constant Permeke, dee genau wéi de Kutter tëscht den zwee Weltkricher aktiv war. Bekannt ass hie virun allem fir seng immens expressiv Figuren, déi en oft a sengem aus sengem alldeegleche Liewen entstamen an dat lokaalt Liewen an de Küstendierfer an der Belsch vun deemools portraitéieren. D'Seegler an d'Fëscher, déi en duerstellt, hunn immens haart Formen, si wierke bal wéi aus Holzskulpture geschnitzt an oft a ganz däischteren a gedeckte Faarwen, mee se hunn eben och déi ganz geometresch Formen. D'Gesiichter a Kierperforme wierken och relativ verzerrt a gi bal an dat, och erëm wéi beim Kutter, an dat Naiivt, dat Karikaturistischt eriwwer. Dëst sinn also alles Merkmaler, déi mer och beim Kutter erëmfannen a besonnesch eben och beim Champion. De Kutter féiert dës stilistesch Merkmaler natierlech op eng aner, eng méi douce Aart a Weis an och mat vill méi Faarf aus, mee en Afloss vum Permeeke léisst sech trotzdeem ganz kloer erkennen. Wa mer eis nach eng Kéier un de Kontext vun de Lëtzebuerger. moderner Konschtzeen oder éischter der net esou existéierender Konschtzeen an Drécher Joren zeréckerënneren, läit et nämlech och op der Hand, datt een Artist wéi de Kutter no bausse gekuckt huet an net nëmmen, mee och well seng eege Konschtleit keng wierklech nei, avantgardistesch Ideeën ervirbruecht hunn. Genau wéi d'Artisten et haut nach erliewen, ass a war Lëtzebuerg an deem Sënn schonn ëmmer geprägt vun engem wäertvollen, oppenen europäeschen Echange, dee wäit ewech iwwer d'Grenze vun eisem Land erausgeet. No dëser virun allem konschthistorescher Analys géing ech dann nach eng Kéier gären och op den Titel vun dësem Virtrag agoen, nämlech datt et e Schlësselwierk fir eis Kollektiounen ass, well net nëmmen am Gesamtwierk vum Joseph Kutter hëlt de Champion eng ganz zentral Roll an, mee och an der Geschicht vum Nationalmusée, wou et sech eben iwwer déi vill Joren, wou et sech hei befënnt, zu enger richteger Ikon vun eiser Dauerpresentatioun entwéckelt huet, déi nëmmen nach schwéier vum Fëschmaart wechzedenken ass. Nodeems de Kutter also an de Mëtt-zwanzeger Jore mat senge Konschtwierker, virun allem och senge Figurebiller, hei zu Lëtzebuerg ëmmer erëm op ganz grousse Widderstand getraff huet an nëmme bis op ganz wéineg ausgewielte Leit, virun allem op Kritiker, gestouss ass, déi kee Verständnis fir seng Konscht konnten a wollten opbréngen, huet de Kutter an de fréieren, fréien Drescher Joren decidéiert, seng Toilen net méi zu Lëtzebuerg auszestellen. Wéi den Edmond Thill a Laro Luxembourg schreift, befënnt ee sech ab dësem Moment an enger relativ paradoxer Situatioun, où les peintures les plus fortes et les plus originales exécutées par un artiste luxembourgeois dans les années 30 seront totalement invisibles pour le public local

Nodeems de Champion also 1932 zu Paräis ausgestallt war a vun der Galerie Wolfsberg zu Zürech kaaft ginn ass, huet et awer nach e puer Joer gedauert, bis en dunn eng zweete Kéier zu Lëtzebuerg oder iwwerhaapt zu Lëtzebuerg ausgestallt ginn ass. Et ass nämlech réit am Joer 1946, also fënnef Joer nom Doud vum Kënschtler an nom Enn vum Krich, datt et endlech derzou kënnt, datt eng gréisser Retrospektiv vum Kutter zu Lëtzebuerg organiséiert gëtt. Se gëtt also organiséiert, wéi mer gesinn, vum Musée de l'État, den haitegen Nationalmusée, an weist d'Ausstellung ënnert der Leedung vum Joseph Aimé Muller, deen eben den neie Responsabele vum Service d'éducation esthétique am Musée ass, ronn 100 Toilen, Zeechnungen a Gouachen vum Kutter hei um Fëschmaart. Mat dëser Ausstellung leet de Müller de Grondsteen fir déi grouss Unerkennung, déi de Kutter no sengem Doud hei am Land fënnt. Och de Champion duerft natierlech op dëser Expo net feelen. Wéi mer am Katalog vun deemools ha gesinn, ass e vun der Galerie Wolfsberg op Lëtzebuerg ausgeléint ginn. An deene weidere Joerzéngten, déi dono kommen, organiséiert de Musée nach ëmmer ëmmer erëm monographesch Expoen iwwer de Kutter, déi dozou féieren, datt de Lëtzebuerger Public de Kënschtler ëmmer méi ze appreciéiere léiert an en zu enger populärer Figur vun der Lëtzebuerger Konschtgeschicht ass, deen deene meeschte Land, deene meeschte Leit hei am Land och haut nach ee Begrëff ass. Och am Ausland, zum Beispill am Musée national d'art moderne, ass de Kutter ausgestallt ginn, 1951 zu an nach eng Kéier zu Paräis 1986 ass eng Retrospektiv organiséiert ginn an och 1995 zu Charlottenburg am, enfin zu Berlin am Schloss Charlottenburg an e war souguer mat Biller op der Biennale zu São Paulo an de fofzeger Jore vertrueden. Och haut fënnt een dem Kutter seng Wierker nach a wichtegen internationale Kollektioune rëm, sou zum Beispill am Centre Pompidou zu Paräis oder och am Stedelijk Museum zu Amsterdam. Dem Kutte seng Rezeptioun hei zu Lëtzebuerg huet sech also ab der zweeter Hallschent vum zwanzegste Joerhonnert drastesch geännert, en Effort dee virun allem eben och duerch de Musée de l'État an de spéit erëm Nationalmuséeë geprägt ginn ass. Allerdings soll een och oppassen fir net ze probéieren de Kutter als ze vill e groussen Revolutionär vun der moderner Konscht am zwanzegsten Joerhonnert unzegesinn oder duerzestellen, well dat war en nämlech net. Hie gëllt zwar hei zu Lëtzebuerg als ee Vertrieder wat déi expressionistesch Tendenzen ugeet, mee war wäit dovun ewech fir en Innovateur vu sengem Domaine, vu sengem Genre, vum Expressionismus, ze sinn. Wann ee kuckt, a Frankräich hunn d'Fauven expressionistesch Ideeë schonn 1905 ageleet, an an Däitschland si Gruppe wéi de Blaue Reiter oder d'Brückekünstler op e puer Joer méi spéit zeréckzeféieren. Als Reaktioun op d'Kutter-Expo, déi ech elo just schonn erwäänt hu vun 1986 am Musée de l'État moderne, am Musée de l'Art moderne Paris, huet e Journalist vum Lëtzebuerger Land eng bësse méi kritesch Haltung zum héije Stellewäert vum Kutter hei zu Lëtzebuerg ageholl. Sou stellt hien a Fro, ob ee Kutter, deen 10 bis 15 Joer hannert den Ufänk vum Expressionismus ze situéieren ass, an engem anere Land wéi Lëtzebuerg och zu genau sou grousser Unerkennung fonnt hätt oder zu sou grousser Unerkennung bruecht hätt.

Hie war keen Avantgardist, deen déi modern Konschtgeschichtsschreiwung revolutionéiert huet, mee en huet eis e ganzt perséinlecht, ee ganz authentescht Wierk hannerlooss, dat déi lëtzebuergesch Konschtgeschicht an d'Ufäng vun der moderner Molerei hei am Land gepräägt hunn, wéi wéineg anerer et gemaach hunn. Et ass och en Témoignage vun enger bestëmmtener Zäit, der Zäit tëscht den zwee Weltkricher, dat mat mir, dat mir am Kutter sengem Oeuvre erëmfannen. Sou versteet sech ee Konschtwierk, an domadder och de Champion, ëmmer ënnert sengem Kontext, dee sech mat der Zäit och weider evoluéiert. Wéi den däitsche Konschthistoriker Joachim Penzel iwwer dem Hans Baltung seng Idee vum Kunstwerk im Kontext schreift,

E Beispill heifir bidden och eng Rei zäitgenëssesch Lëtzebuerger Kënschtler, déi sech an hirer Aarbecht mam Kutter a senger Bedeitung fir d'Lëtzebuerger Konschtgeschicht ausernee gesat hunn. De Roland Schauls huet zum Beispill eng ganz Serie u Wierker geschaf, déi dem Lëtzebuerger Expressionist, dem Kutter, gewidmet ass. Interessanterweis stellt de Schauls de Kutter. wéi mer hei gesinn, mat engem Helljeschäin duer. Och bei engem Kënschtler wéi dem Gast Michels, an deem seng Aarbecht ikonesch Biller aus der Lëtzebuerger Geschicht, aus der populärer Geschicht, aus der Kultur mat erafléissen, huet ee Klon an eng Zeechnung vum Kutter seng bestëmmte Plaz. Net zulescht ass et dann och duerch Aktiounen wéi dëser, der aktueller Crowdfunding-Campagne, dass de Champion an eiser heiteger Zäit u neier Bedeitung gewënnt an duerch eng aktiv Participatioun an ee gemeinsamen Effort vun eis alleguer säi Wee hoffentlech an eis national Sammlunge packt a sou och nach den zukünftege Generatiounen erhale bleift. Domadder bleift mer da just nach ze soen, dass ech Iech all häerzlech alueden, mat eis an d'Course ze klammen an dann ze hoffen, dass de Kutter och weiderhin déi nächst Joren hei am Musée kann ausgestallt ginn an erhale bleiwen. Merci.
Danke Liz fir dee schöne Beitrag. Wir sind auch fast da, 12,5 Prozent fehlt noch. Gut, wie der Frank Schleck sagt, der Champion, mein Claire Favorit. Das, äh, nee, das, war, das war sehr interessant. Vielleicht gibt es noch Fragen und dann ist jetzt die Gelegenheit, dies zu stellen.
Ech wollt froen, ass do, du hues gesot, do sinn, hien huet ëmmer erëm iwwermoolt, ass do och bei deem doten eppes vläicht fonnt ginn? Hutt Der dat duerchliicht? Bon, iwwermoolt, dat si Saachen, déi ee mam bloussen Aen gesäit, dass een ënnendrënner eng Faarf gesäit, dass dodriwwer en aneren Pinselstréch ass. Dat ass elo net duerch eng Analys entstanen. Dat sinn. Saachen, déi ech mam bloussen Aen entdecken, voilà.
Weitere Fragen? Wenn nicht, ah, da gibt es. Ech hu keng Fro. Ech wollt just eng Kéier Merci soe fir déi flott Konferenz. Eppes, wat jo och wichteg ass bei der gutter Receptioun, do sidd Der nëmmen elo zum Schluss ganz kuerz drop agaangen, dat ass, Niewent senger Konscht, déi jo net wierklech revolutionär war, dat Interessant um Kutter ass jo och en Artiste indépendant, dee vu senger Molerei lieft a soss näischt ass, deen net Zeecheproff ass oder Architekt oder Schmatt oder Schlässer oder wat och ëmmer an niewelaanscht an e bësse moolt oder Direkter vun de Bâtiments publics. An wann ee sech emol esou ukuckt, ween am CAL alles ausstellt, Dat si jo oft Leit, déi net haaptberufflech Künstler sinn. An de Kutter ass an där Hinsicht jo an der Nokrichszäit dann fir eng Rei vu Leit, déi mer och alleguerte kennen an déi mer zum Deel jo och scho gewisen hunn an deene leschte Joren, dann e Beispill, net am Sënn vun ech mole wéi de Kutter, mee ech wëll en Artiste indépendant ginn an eventuell och zu Lëtzebuerg ustoussen a mer dat erlaben, wéi de Kutter dat gemaach huet. An ech mengen, wann de Schauls higeet an de Kutte mam Heljeschäin weist, dann ass jo éischter dat, mengen ech, domadder gemengt, wéi onbedingt elo dee gréisste Moler vun allen Zäiten. Nee, ech mengen, et ass op jidde Fall eng ironesch Konnotatioun och beim Schauls do ass. Woubäi een och muss soen, datt de Kutte, en war jo mat enger Münchnerin bestuet, déi e gewëssene Räichtum mat sech bruecht huet, soudatt en eng laang Zäit sech och guer net huet missen Geld Suerge maachen, déi Zäit wéi du mam wéi den Hitler un d'Muecht komm ass mam Drëtte Räich, dunn huet dat sech natierlech e bëss verännert an si sinn nëmme sou liicht un hir Sue komm aus Däitschland, wou dann eben och datt en nach ëmmer weider och seng Blummesaachen an déi Saachen déi de Lëtzebuerger Public da méi interesséiert war ze kafen, weider verkaf huet. Mee en ass aus enger privilegéierter Positioun komm fir sech dat ze leeschten zu där Zäit Artist indépendant ze sinn. Jo. Nee, dat ass ganz sécher. Mee ech weess, also bon, beim Charles ass et evident, beim Brandy wëssen mer et och, mee och nach eng Generatioun méi spéit. Also ech weess, dass ee wéi de Michel Majerus am Ufank, dee mécht jo eng ganz aner Konsch, dat huet jo mam Kutter guer näischt ze dinn, mee de Kutter war awer eng wichteg Identifikatiounsfigur fir e Jonken zu Lëtzebuerg, deen net sécher war, soll ech Moler ginn oder net? deen och vläit net ëmmer dee Support fonnt huet, deen e gebraucht hätt, an also et ass soss eng Identifikatiounsfigur fir Leit, déi dann op dee Wee wëlle goen zu Lëtzebuerg an der Nokrichszäit. Jo, ech mengen, datt en dann och eng ganz, jo, eng wichteg Bedeitung géif en och einfach fir d'Identitéit vun der Lëtzebuerger Kulturgeschicht an, wéi Der sot, dat Identifizéiere mam Artist, eng ganz wichteg Roll gespillt huet. Jo, sou kommt der Titel Klamyrt an der Course nach eng weitere Bedeutung. Geet emmer weider.
Geet emmer weider.
Ok, dann sage ich nochmal Merci. Freut mich, diesen schönen Abend zu beenden zu können und da gibt es aber noch ein bisschen Zeit, eine Stunde noch, um sich das Gemälde oben ansehen zu können. Da ist auch die Original, das Originalfahrrad noch dabei. Da fragt man, wie ist man mit so einem Fahrrad über die Pyrenäen gekommen, ohne Geschwindigkeit? Das, äh, Ja, ja, genau, genau. Ja, also krasse Geschichte, aber äh, sehen Sie sich gerne an und wir sehen uns gerne wieder äh, zurück hier ins Museum. Dankeschön.